Kei pawh thei tawp chua min lo view sak turin ka ngei na che u. Tin mi dang chuan view te pawh an lo lei a ni thei. Kei nih erawh chuan khawngaih takin Pathian vangin lei lo hram turin ka ngen tak mai u che u tiin a sawi. Hetiang anga thil fel lo leh dik lo taka vote view tlin ai chuan dik taka tlak pawh pawih a tih loh thu sawiin view lei a Mizo Idol ni ai chuan thu dik taka tlak pawh pawih ka ti lo. Tuna Pathian min hruai tlinna pawh hi a sang tawh lutuk a ti bawk. Thenkhat chuan he thil hi an helh viau mai thei a chhan chu kan hre theuh ang a, hetiang boruak thleng hi amarawt chu kan sawi thui lo mai ang a, view laia tlen ai chuan ni chuanin dik taka tlak pawh kha a duh zawk a ni, a fir rem rem khawp mai a hetiang tur hi nia, amah thlin theih nana view tihpunna leh ai chuanin lei lei sak lo kha fans te hnenah ani chuanin a ngen tawp mai a ni. Local Council in a neitu tel lova vak chhuak leh khawlaia ui a thin te tihremna atan sairuk kher siam an tum. Khalhla South Local Council chuan an veng chhunga ui a neitu tel lova vak chhuak leh khawlaia ui a thin te tihremna tur chi khat atan sairuk kher siama siam an tum a ni. Ui vultu mahni ui vulh khawlaia chhuak lo tur leh an chhuak a nih pawha uluk taka kai a, an zun leh ek thian hlap hlap an awm tih hriat a nih tih tarlang in khalh la Sau Elsie chuan chutih laiin mahni uivulh zun leh ek ngaihsak zui lo leh khawlaia zun ek tir mai mai kan awm hetianga khawlaia ui ek zun hmuh tur awm fo hian veng chhunga ti tawpin hriselna atan pawh a him lo chuvangin khalh la Sau a lo fai a, a lo hriselna turin Sairukher hi sem tum a ni an ti. Hola hei kan hre theuh ngah buang len thangah mizo talent saw a lam maksak deuh mai kha nia enge a rawn sawi hi an ho ta ila pawisa hi a phut nasa mai thin zia ama erawh chu mi miten an hre thiam a ama erawh chu a rawn ti ngun ta viau mai a ti ang tel e pawisa hi mamawh ve ngang a nih tur a ni ama hei--

A tawng tawh lutuk. Petrol man pawh ka nei lo a, siam la pawh ka nei lo a. Chu van he scooty thar hi ka awt em em, hming thup in buangpui a pe che, hming thup in insing hnih sing thum sing li a pe che. Aw ei chawp dawl siamna tur te a pe che a. I scooty siam lam an zawng zawng pawh. Singli pawh a rul sak che. Chuan rural bank a, rural bank a i loan puk pawh. A scooty kha chhe leh deuh tawh ang hian hei scooty thar mamawh leh tawh anih hmel a rawn sawi tan tang hianin tlem a haw sa deuh hlek pawisa nei deuh hlek khan han tihsak thei ila a lawm viau in a rinawm a mah pawh hi mah erawh chu hei tanpui tanpui ngai ngawih ngawih emaw. mamawh ngawih ngawih te an nih loh chuanin thenkhat hi chuan an tihsak peih lem lo thin a hei ṭanpui châk awm ngawih ngawih hian an awm ve a ni thenkhat hi chuan amaherawhchu chu ni hi chuan a dil tak mai mai a dil a an pek dawn nge dawn lo kha chu kinah a awm a an pek ngei pawh a rinawm a.
vawi hnih sing li i puk pawh kha kan rul sak che. Chuan in veng nan hei lo kawl ve a rawh sing li sing li. I damdawi man tur, i chawhmeh man tur, i petrol man tur, hei i dam i duh duh leh na tur ti pawh awm chung lo mi tiang in thanpui tu ka hmu ve lo. Chu vang in maw kei chu tunah pawh cheng khat mah nei ka nei lo, ka nei lai zawng. Tunah pawh chian khat mak a nei lote a ni. Buangpui a nia mahni kan hre theuh ang a. Ahh thawk a lak a rawn la luai a mizo te leh saw tangkhain lam kum man lo zet avang khanin.
Chu chu kawr nghak lai hi kawr nghak lai chi ka nei ni. Mi rethei.